Yes, boisanga. Abanto baito tari tibo bachandekire ekeragera. Agotobeka ng'a ntwe, ng'a intwe bobe abakurati, boisanga, na abanyakoni. Bono gotwatanire chinyomba igo, mpaka amagenderero naro igacha akanyabutorana. Achi, aye tagokura, tagokura. Achi. Taratiga ango igaa, ase mogokura iga, ase aya ng'a ki omoMC ore ng'a ki akorokwa? OmoMC akorokwa Eh, Nyanchama Nyanchama. Masira. Eh, Samu- Samueli. Samuel Nyanchama Masira.

Development Committee. Yes. Amang'ana aya abaminto bakwanire, Eh. chi document chionsi pi chie Ach. chibudget chia 2018, 2019 Eh. eo nchibwate aiga. Nachio echi danto.
Eya 2020, 2021 Ma e ke.
nero noyo ere iga. Eh, ye ma e. Allocations chionsi pi Eh. ngochi riraete Eh. bonyakoni, eyio ere nyagokiani, Eh, ma. location, etore Eh. chilaucation ibere, Eh. itibo, wo, itibo location, na Ehe. bonyakoni. location. Yes. Igo naki nare gokwana ng'a Eh. intwe bono buna abanto ba Bokurati tu na Bokurati tu. Borisanga, Eh. abanto b'amagenderero, Ehe. twebekire amo, naki abana moroche babekeire magega, Bakorema baberekire n'abang'ina, ebara. tokorema enchera. Gaki. Amatori. Achi, achi, achi, achi, achi. Abanto- Akoroku eh, bricks.
Eh, chibekira. Aya abekire ase ebudget eye, naro Chimilioni. totagete komanya enchera buna bono eye egoenda bwonchari. Amatori Nanga rikara bati, ndiya, ngete chiroria chiasinyetu gochikuoyia echiaye ase okouru.
Koruoka ringa rogora abang'ina ba mbaike echa eitibo. Naki gekogera abang'ina ba acha arero bakorema epaara eye, maata ari tobeke amaserebu amagogo, erori etamboke yoyia echae korwa rogora arioke ringa. Ai.
Aye omogambi nyancha ama, ng'aki lakini otorengereri tiga bokura ati pu! Igo totaete ototebi ng'a igo gwatotigire, ekero tochake gwechoka. Ee. Engencho eria manya manyara naro mambere. Chiria mbiore.
Iga amo n'omwana oyio ominto akwanire, okwanire ekeene, inche igo nchandegete. Bwana isiko nyuma, nonkobogoria echaye na omotwe,
nagenda isinta. Naende nomogotunda embwate emiaka sabini na mbiri. Nogo ontumetie, naende igo onyichanete, inche tindi timo nanya korora mogambi. Nano korora omochie ombe bwone, Achi. nano korora omonto onde bwone. Eh. Omonto one gasi nigo akobogorigwa korutigwa go- korusinta bakaitibwa. Ise goisinta bakaitibwa.
Omanya koretuka.
Eh. Bono naichanire naki? Eh. Naki bono ngokora? Ai. Naki nkoba? Amarigwe okaiga atera ime, Ai. engori eyige ere mwana asuku nyuma. Eh. Noe kominyoka gochia nyomba. Eh. Bono enyomba yane yatigokire ensemo. Achi, achi, Timanyeti achi. naki nkonyekora. Gokura ati bono. Aminto nasabire amabera.

Aa, aa! Nonya tigogotebi ng'a epaara eye engotichwere. Gwagwatwa akuumirie emechando ekaare gocha. Bono to ng'ai mwaire chibesa? Aye na nyancha ama. Ne chifaeri iga echikora ng'a chibesa echio nchirure. Ng'ai mwaire chibesa? Abare motana kondora egesanko batebi kere nomogaka onde okobogori gugo, Ng'ochi obekwe aria e. Gabana, Ee, ng'ai moire chibesa na nyancha amo? Naro oyo bono.
Bono, ebare eye ekoremwa igo yarimetwe kare nintwe tware konyerima buna buna erio omogabana achete iga aetete esebe yaito egorimete. Esebe igoeta ime. Bono oyo ochire, okanire nomokurati iga ang'ete chikura inye.

Ke, nyancha ama, nyancha ama, tiga amang'ana ayio obwate.
Omworomu bwonsi ari bonyakoni, kireba are ere esebei.
Omworomu oyo abegete aa, tiga airete China, agachia gokoorera akabaara kende gande, akabaara nyamwanchani. Ebinto binde akorete, mbiria, akori chibesa chiaito chi'ebaara, development committee, chairman mbara, mbakwerese buna ere.
Bono.
Eh, bakori kibesi Gusuri kie- kera. kiebara Eh. ebara yatigara bosa tango Eh. emiaka eye nagende bwoye Eh. agatebia omonto Eh, eh, omochamani bw'esukuru togende oo kai, mogateba ng'a tiga togende mpaka onyanchama gesieri kabisa, toborie amabori aya. ngaika oo rituko ria chumabiri eria Onyanchama. agasieka emerango agateba inchu chumatatu Obe, gaki, gaki. Nyanchama agasieka omorango. Shh, aye. Nyanchama igora. Nyanchama.

Keidaru. Nigo totagete komoboria akaranche Inee, nyancha atomanye y'amagena. ng'a abakurati, Gaki na bakurati. abaisanga, Na abanto abamo.
na abanyakoni Ee, nigo na bare ase abanyakoni. ward ya Ikibo. Mm, abaisanga Gento na.
kende gionsi kegocha, Ee, gaki abaganu abanyakoni baegwe ekiabo. baegwa ekegwenerete abanyakoni, Abaisanga na Itibo baegwe ekiabo.
Bokurati na boisanga, na barabwo baegwa egento kebagwenerete. Binto ebi bono abaremi aba bakorema ebarabara tari ng'a obarema ng'a babarangerie, ee, babeire bakorema erio mbatagete korema boigo.
Aria enkinda ECD classes, abana mbaire etangie korokwa ororo ya rita